Onyore kebungo nkeria, oyo nocha koigora iga iga, osoe nyomba, egiasoka nakio orokia takebwati, bono nario erio natosire rigo, aria abasacha bande babere be chipikipiki bacha, bacha koigora ng'a omomura onde oikire iga iga tomotebi tomorosie, nigo twataka tokwane nere, otwomire abanto, torore ng'aki tokomokonya, tomotebi taiyo, mama mwabo ande amatama, totebi tomorigerie, nagenda komorigia ekero baka eria kabere.

Ekero twana ngoika nara natiga omobere oria gokobekwa inse, inche natira twatira na kanini gocha na mama omwabo Marika. Ekero twaika aria mwa David, mama omwabo Marika otaka gokora namotebia ikanya, amura abe chipigipigi nanyora barenge babere babegete abe chireflected chia buru. Ekero naika ororo. Ekero nagamba na ma nabamura aba, nanyora bagoteba ng'a amang'ana amange nabo bagotiga, baegwe chibesa chi'amafuta. Nagakana tingoreti kende natebia mama omwao marika, barore bae chibesa chi'amafuta bakore ki? batiga amang'ana aya. Konyora batoire information ng'a. mariko okonyora otwomire omo abanto daraja aria ang'e na Sirio. Ekeroooo nachiche inche twagamba toigwana na bamo omong'ina oria oende obarige richiribu ibere, oba aa. Ere nari nasaini Kevin, Kevin aende aoche epikipiki eye ya mariko ase bakorete ki? Ase banyegachete. Nari naikire nyomba iga nakoiranana, nkonyora omogano oyo ng'a mariko okure. Mariko agare emiaka around ishirini na mbili. Mpaka ishirini na ine iga. Stage yaye akorera iranda nyakoe stage. Endagaka enchia ndatebe ng'a nobwoba boria baria bamobinyokia, bacha komo aba bamobinyokia aba bamobinyokia bakaisiko iga iga naki bwabua ng'a nchera eye ensacha ende egaita abanto baria baria egatwoma, eh naki erire ogoita kwaye. Bono baria kuringana na baria be chibibi baika iga baria twaumerana twakwana nabo, bateba ng'a. Iga bakonyora bachire nyagitari, lakini mbacheti gototebia nyagitari ki.
Moikaransie, moikaransie bono, into toiyo.

eyarenge chisa kianda, naakera Mariko esimi namotebia aiche ache kong'oira ebiganda korwa Tarachi. Mariko ochicha onyore ebiganda ebi tindatabora, bachicha na oria ondetere ebiganda mpaka ase narenge, baacha kong'oini korwa ororo bacha komo- omboria ng'a yaani oikaransete na ebiganda toratabora? Namotebia yaya, buna tindegani chigotabora. Naria antebi ng'a yaya. Tiga ndabere moino gari ase tokobera ase stage ye chipigipigi, ogotabora gogokora ontebie. Tari natabora nakora, namorangeria, namotebia ebiganda nakorire gotabora, inchuo oire ka. Nari aimoki, bono gocha ka, namo bono ere nari eri namoganyire, namoganyire, nairaneria namoakeire esimi, monto taiyo okobogoria, naakire esimi, monto taiyo okobogoria ere busy. Nachiire goaka monto aye okobogori, nakoora nasaba oyorenge ensemo y'esimi, namotebia, Ntanga esimi yao ndorange ng'a nki kiagera mariko atari kobogoria esimi. Na achia goaka stiri yanga. Nari eke igo oyorenge ensemo aakerwe esimi na motino okomotebia ng'a yaya, oyonde mariko okure. Nari nkoborie ng'a ng'aki mariko agokwa, erituko aria kera kende biagenda biamoiyire nki kiaba nki ng'aki yanyarekana o- nki kiamoria okwa. Nari nariinire epikipiki eng'ao, naikirie ebi natigari inse, naikire ka, nairanire gocha rende amaene nachire koba ekero reng'e ekeene marika ngikiamori, nanyorire marika amaene nigo akwete.